Yoo Rabbi jedhee, yoo Rabbi nuu laaffisee jedhee ummata keenya bakka hunda jirtanu mata duree wayiin qabadhee dhufe. Mata duree anaafis murteessaa, isiniifis barbaachisaa, nama hundaaf illee barbaachisu kan jedhu mata dureen qabadhee dhufe. Mata dureen suni wasaa'iluu Athabaati ala diin fi zaman al fitnaa jedha. Wantoota silaa qabatanii gisee fitnaan garaa garaadha rakkoon garaa garaa wanni diin irra nama mucuceessu diin irra nama gatu heddumma'atu kana keessa maaltu nama gargaara laata akka namni diinii kanarraa hin gufanne irraa hin mucucaanne isa jedhuudha mata dureen isaadha. mata duree murteessaadha. Barichee barbaachisaadha. Maaliif jennaani namni al-muslim yaani namni islaamaadha. Mu'arrad lilfitan namni islaamummaa bareedaa kana keessa jiru amantii bareedaa kana keessa jiru fitnaa hedduutu isa mudata. Islaamummaa kana keessa eega jiraate namni qophaa'uun barbaachisaadha. qormaata garaa garaatu na mudataa narra dhufaa jedhee of qopheessuun isaadha beekamaadha of qopheessuu qaba. Namni gaafa amantii kanatti seenee jedhee rabbiin imaana isaa laaluudhaaf jecha akkam laata namni kun irratti cimee hafamoo irraa dogongoramoo irraa mucaata waan jedhuudhaaf rabbiin mokkoroo garaa garaadhaa irra kaanama islaamaa kanarra jechuudha. Kanaaf rabbiin quraana keessatti

Asiin duraa kanas mokkorree jirra. Ibtilaa'a danuu, ikhtibaara danuu, mokkoroo danuu isaanirra keenyee jirra. Maaliif? Liyamiiza Allah. Akka adda baasuudhaaf Rabbiin namni kun guu musiibaan garaa garaa isa mudatee jedhe. Musiibaa kanatu fudhatee deemamoo in kufamoo qormaata darba. Kanaaf namni

kalimaa rabbii kana ol kaasuudhaaf jecha deemee akka dhaqee silaa namnichitti lubbuu isaatiin illee wareegamu qabeenyaa isaa dhabu kana rabbiin karaa gochuun kun rabbiin akka namaaf adda baasuuf warra ofsee diinii kana irratti hafuuf warra diinii kana ofsee irratti hafuu fi warra irraa mucaatu jechuudha. Kanaafuu gaafa jihaanni dhufu munaafiqtoonni arcaanii hafan jechuudha. Gaafa Rabbiin jihaada karaa godhee jedhu nifaaqni, munaafiqummaa inni keessaa kun gaafa san beekamee namni keessaa harca'e jechuudha. Kanaaf namni diin al-Islaam keessa jiru qophaa'uuf qopheessuun osoo rakkoon garaagaraa fitinaan garaagaraa dhufee akkamittaniyyi diinii kanarratti cimee miila lamaan irratti dhaabbadhee hafa jedhee of qopheessuu qaba. Kanaaf mata dureen kun inni yaachisaa ta'eef namni Islaamaa Fitinaan garaa garaadha akkuma Rabbiin Qur'aan kana keessatti dubbate isa mudate jechuudha. Ammas wanni mata dureen kun barbaachisaa ta'ee fi haala amma gisee amma keessa jirru waan namni Islaamaa ummanni Islaamaa waan addunyaan gisee har'aa keessa jirtu jechuudha. Addunyaan gisee har'aa kana waa danuutu rakkoo garaa garaatu ummata mudataa jira. Rakkina maa yusammaa yani ashubahaat washahawaat fedhinnaan lubbuu jala deemuu kun wanni shubhaa wanni ijji ilaaluu wanni gurri dhagahu waadanuu isaatu addunyaan akka kalqariya alwaahida akkasuma jedhamu akka waan ganda tokkoo ta'ee wanni nama gowwoomsu wanni diini kanarraa nama dagu hedduu isaatu jira. fedhinnaa lubbuu jala deemuun kun kadhalika ashubahaat wal afkaar fikiraan garaa garaadha yaanni garaa garaa wanni sammuu namaa jijjiiru kun hedduu isaatti kan lakkaamee hin dhumne jechuudha. Kun kuni akka mata dureen kun akka inni murteessaa ta'e gisee akkana fitinaan danatu fitinaan wanni lubbuun jala deddeemtu kun wanni lubbuun jaallattu kun heddummaatee jiru wanni shahawaataa shahawaat alfarj walbaxn walbasar kulliin isaa jechuudha kun kun kan ammas immoo fikiraan garaa garaadha yaanni garaa garaa kan namatti seenuudhaan namatti fakkeessuudhaan gisee kana keessa sabaatatti haajomama maal qabanneetiyyi irratti raggaana isa jedhu kana kanaaf murteessaa ta'e mata dureen kun ammas mata dureen kun inni murteessaa ta'ee fi hedduu ammas wanni danatee jiru boodatti deebi'uutu argame. Ofuma hogguu laallee jennu imaanni keenya kun kiiloon isaa kun gaduma deema. Gaduma gaduma deemaa ta'a. Hedduu naqsii hirrina of keessatti agarra jechuudha. Haasaa keenya kana yoo fudhannee laallee jennee haasaan nuti haasaa keenya keessatti rabbiin sodaachuu dhabuutu argama. Ija, ija, ija keenya waan ilaallu keessatti waan dhaggeeffannu keessatti waadanuu isaatu argama jechuudha. Keessattuu uummata islaamaa biratti danuu isaatu waan tokko tokko hirrina hedduutu mul'ate jechuudha. Namni yoo of ilaalee jedhee Kaleessa wayyaa malee har'a wayyaan kun hedduu hin mul'atu jechuudha. Kana kana hogguu namni jijjiiramiinsa of keessa. Addunyaan hin guddataa gisee har'aadha. Addunyaan waan haaraatu ba'aa ta'a. Yoo immoo imaana yoo laallee iltizaama keenya akka kan diinii yoo laallee jennee kiiloon isa ragaduma deema jechuudha. Isa kanaaf mata dureen kun murteessaadha jechuudha. Ammas mata dureen kun inni murteessaa ta'eef

Qalbiidhaan walitti rarrahaa jechuudha. Qalbiidhaan walitti rarraha. Qalbiin ilma namaa kuni akkuma rasuulli keenya jedhan alayhi salaatu wassalaam alhabiibul mustafaa nabiyul mujtabaa akkuma isaan jedhan eh, yidduu quba rabbii jira qalbiin ilma namaa kuni yuqallibuhaa kayfa yashaa akkuma fedhee gara gaggalcha rabbiin rabbiin qalbii namaa kana akkuma fedhee gara galcha. Eh, Kanaaf Waa'een sabaataa kun diinii irratti raggahanii, diinii kana qabatanii, waan Rabbiin nama ajaje hojjatanii, waan Rabbiin immoo irraa dhoowwe irraa dhoowwamuun kun gargaarsa Rabbii barbaada. Qalbiin namaa kun bakka tokko hin jiru. Kanaaf qalbii wanni isiin qalbii jedhamteefuu litaqallubihaa waan garagaggaltuudhaaf woma hedduutu isii fudhatee deema jechuudha. Qalbiin immoo gaafa badee jedhee wanni hundinuu qaamni hundinuu bade jechuudha. Maaliif itti gaafatamaa qaama hundaa waan ta'eef izaa salaha yaani salaha aljasadu kulluhu akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkuma isaan jedhan yoo qalbiin kun tolee qaamni namaa tola Waan ajaja inni gadi buuse ijji hojjata, harki hojjata, gurri hojjata. Isa kanaaf mata duree kanatu qalbiitti rarra'a. Kanaaf Rasuulli alayhi salaatu wassalaam du'aa isaanii keessatti inni isaan daneessan Allaahumma yaa muqalliba alquluub thabbit qalbii alaa diinika. Yaa Rabbiin qalbii namaadhaa gara gaggalchitu diinii irratti na sabachiisii Islaamummaa kana irratti na sabachiisi. Amantii kana irratti yaa Rabbi irraa nan dabsin jedhanii Rasuulli keenya iyyuu Alhabiibul Mustafaa Nabiyyul Mujtabaan du'aa'ii kadhachuu daneessu jechuudha. Kanaaf waa'een sabaataa kun qalbiitti rarraa'e jechuudha. Of woyyeessuun of abdachuun baay'ee barbaachisaa miti. Falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa jedha Rabbiin. Lubbuu keessanii qulqulleessinaadha. Rabbitu beekaa nama dhugaadhumaan isa sodaataa jiru. Silas waan zaahiraa waan gubbaa malee waan keessaa hin beeknu. Kanaaf mata dureen kun murteessaa ta'ee jechuudha. Ammas mata dureen kun wanni murteessaa ta'eef akhiru zamaaniin keessa rasuulli alayhi salaatu wassalaam fitnaatu danata jedhan. Fitnaa hedduutu jiraa jedhan. Inna bayna yaday saa'ati fitanan ka qixa'i leeyli muzlim. Osoo qiyaamaa hin dhufiniin duratti eh, fitnaa hedduu isaadha halkan gurraacha kan fakkaatu eh, waan akkasiitu jira jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam kan gurraacha fakkaachuu jechuun kan nama hunda dhaqqabu jechuudha bakka hunda kan ga'u jechuudha ammas immoo kan hin beekamne kan hin mul'anne jechuudha dhokataa wahiitii hin mul'atu namni dukkana keessa waa arguu hin danda'u kan akkasiitu jira fitnaa akkanaatu danataa jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yusbihu rajulu mu'minan wa yumsii kaafiran namni ganama Amantiidhuma bareedaa kanarra, aqiidaa bareedaa kanarra utuma jiruu galgala immoo kaafira ta'a jedhan. Amantii kana gadhiisaa jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Namni kan silaa galgala hogguu lafti dhi'u nama amantii bareedaa kana aqiidaa kanarra kan jiru ganama amantii kanaaf hagan gadhiisee amantii islaamaarra mucaate kan ba'u jiraa jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. yabii'u diinahu bi'aradin min addunyaa jedhan hadiisa biraa keessatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkamitti amantii isaa sana gadhiisee akkamitti islaamummaa bareedaa kana aqiidaa bareedaa kana toohida bareedaa kana gadi dhiisee akkamitti irra mucaate jennaan diinii isaa kana toohida kana amantii bareedaa kanayyi maallaqatti gurguratee faayidaa duniyaatti gurgurate jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Isa kanaafi mata dureen kun mata duree murteessaadha. Mata duree haalaan yaachisaadha. Anallee barbaachisu, numa hunda barbaachisu. Rabbi nu haa milkeessu. Kanaaf gisee fitnaan akkas danatu kana jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im. Kan nigisee fitinaa wanni adda addaa kun nama mudatu kun taa'ee calluma jedhee ijaan ilaalu kanatuyyi irra caala jedhan. Fitinaa kana keessa galuu dhiisee fitinaa kanatti achi mul'achuu dhiisee irraa yoo baqate jedhan. Irraa yoo baqate jedhee irra caalaadha. Isa kanaaf mata dureen kun mata duree murteessaa mata duree baay'ee yaachisaadha. Haalaan murteessaadha. waan bareechinee itti haajomnu islaamummaan kun amantiin kun irra wanni namatti jabaatu sabaata irratti gad ragga'anii waan qabatan san irratti har'as boris iftaanis aga jiranutti irratti argamuutu irratti jabaata namni gaaf tokko nashaxee salaata jamaasin salaata sooma sunnaas gaaf tokko nashaxee soomuunsaas immala khayrii garaa garaan hojjate jechuudha laakiin Boroo iftaan akkasitti itti fufuu danda'a laata? Isa jedhu kanatu baay'ee yaachisaadha. Wanni bakkee yaachisaan wanni namni hundi itti yaaduu qabu sabaata kana jechuudha. Sabaata kana Rabbiin Quraana keessatti walawlaa an thabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qaliila Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam. Isaanumaan iyyuu osoo nuti diinii kanatti gadisi jabeessuu baannee irratti si gargaaruu baannee jennee irraa dabdee oolte jedha Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam. Isa kanaaf wanni murteessaan wanni barbaachisaan itti yaaduu qabnu akkamittan irratti raggaa akkamitti waanan qabadhe kanarratti ciniinnadhee akkuma rabbiin wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin amma duuti sitti dhufutti amma Ajalli kan kee sitti dhufutti Rabbii kan kee gabbari akkuma Rabbiin jedhee na ajajee jiru sana akkamittan iyyi qabadhee jala deema akkamittan hayaanni kan koo kulliin isaadha irra jiraadha arraba kan koo akka islaama akka islaaminaa jedhutti bobbaasee gurra kan koo ija kan koo qaama kan koo kulli isa jedhu kana

Dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma geenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya.